You understand? Immediately dem dey gift you, dem go tell you say, I no want make you mention my name for your platform o, please, I know say you be social media person, you be YouTuber, you know, but anybody wey e no tell you like that and she know say you be um YouTuber, she want you to appreciate her for your platform. If person appreciate person, you open more door, you open more way for good things to come in. Yes it's good to re appreciate appreciate is very very good okay comment and when you drop that comment you say you not come with hate you not come with quarrel you come with pics but our sister look out for the other hand hand handle I understand the comment and when you drop and say e come be like say any small thing you go appreciate any small thing you go appreciate dem dey see people like that that our commenters yeah dem dey see people like that say you gift them any small thing they go appreciate e dey open more way e dey open more door Wen some pipo say, Oh, if I gift am now, e fit go mention my name, I no go gift am. No. Na im make me, for dis life, I dey always dey tok am say, Live your life. Bicos if you say you wan please one pesin, you can't please di whole world. You will just please some pipo, wen some pipo go say dem no accept wetin you know, dat tin wen you feel say you dey do di right tin, wen you feel say you dey do well. One of our big YouTuber, somebody attack am say e no even apprec appreciate am afta evritin wen she do for am. You see! Imagine Lilly Pon now, e no still appreciate. For dat one, me no really say anytin. for that one it's good to appreciate okay for me it's good to appreciate yes our commenter make una still dey do us well na make una dey drop in fact happy comment peaceful comment e really good okay if you go somebody's house maybe you see say that thing when that person talk talk if you wan re, re, um, uh, reply now with you know you just suffer avoid that person because your comment na content na na na uh, content if you drop comment wey e no good na content If you talk about um con ten t creator, na con ten t she need to reply to you, na im be dat one. Okay make una dey drop happy com um comment for us. In fact, if you know sey we no be your favourite or you no like us, for you to drop um insult comment, just withdraw your hand, you understand? Shift your hand to de other side. Na dis one I get to talk my pipu. I come with peace okay. All our commenter, we appreciate una as una take dey support us but To put person in a bad mood for me e no good okay we are all human e just be like say where you for dey work one particular person always dey your neck dey always dey you know you no dey comfortable to dey do wetin you dey do okay that one na for that one. Yes our sister lilipo about um reactor um I for like make I play her voice record before I go dive into the make we talk am. me even inye if you give me ordinary toothpick I go say thank you na me and you can never stop it so unsubscribe and gerat. Unsubscribe and get out. Dala da gbag. For that one, he say if person even give am ordinary toothpick, she go appreciate. Um, my sister, if you no tell am say make she unsubscribe and get out. Abi, I still dey use Abi. Abi say, hmm, one subscribe by mean a lot to her. He say, make una abeg. No, in fact, anything una say she talk when he offend una, she withdraw am. Why you go say unsubscribe and get out? You wan hit four thousand what of one come comot for inside four thousand forty thousand e no complete sis YouTube no count am as forty e need to be forty before YouTube go grant am e need to be thirty before YouTube go grant okay yes if e really hurt you tell am say you e hurt you no tell am say make she unsubscribe you tell am say comment am please if you no wan comment sweet thing no comment yes you know we are human na im be that one okay make we go straight to um I hope una hear her voice

E say one particular dis reactor say if dem drop am common comment e go dey you know dey bark, e go dey talk, e go dey shout. You dem drop you comment now say in fact your own too much with um appreciator e come with peace oo. You come on your um your camera den you attack the person. Now you say reactor say common comment I no understand o you dey react to common comment you say um reactor dey react to common comment who insult your husband my beautiful sister Lilipo let me tell you this one infact all the big youtuber yes abeg make una abeg if na me offend una make una no dey use my own see take dey rob everybody call me na no dey forbid say you call my name for your pla channel naija daughter TV naija daughter that word wey you talk I no take am oo I no do this oo you know you go mention my name then I go on my camera if na to apologize I go apologize to you say ha my sister lilipo please I'm sorry o or this person please I'm sorry o I no know say the thing go hurt you like that I no know say na you know but as you dey generate all the reactor nobody go know this one go dey say abi na me this one go dey say abi I know say no be me sha you know as you come dey call all reactor e no good e no make sense e just be like now say you do something then as we go come dey general all the all the big youtuber all the big youtuber person like you you go come out you go say abeg address us well mention one person name because you be big youtuber yes whether you like it or not you be big youtuber Compared to me you are a big youtuber you understand when you start I never start you are a big youtuber imagine you just dey say all the big youtuber um, big youtuber of Awka no be Awka you stay yes na all the big youtuber um, um, all the youtuber of Awka mostly the big one how you go feel you no fit happy make we tell ourselves the truth. You understand? And for me, some of the reactor when me they watch, I don't ever hear the one when don't insult person. Maybe not be the one why they watch. I never ever uh, one day hear uh, one person go they insult person husband. When you even bring your husband come out, many of us like me, I just talk to your husband. I say make she, make he try understand. Say you are mother of two. One self not easy. Talk of two. When you say make you carry him along. Other of our sister dey react to you say ah you for no do am well carry your husband come out no home when misunderstanding no dey for you to carry your husband come outside many women many mothers many ladies dey see am say no you no do am well ok where dey for come insult your husband please if you fit dig that video come outside you know say as I play your voice record just now if you can prove that kind person wey insult your husband come outside we go really appreciate am and we go really know grab am say ah this person you dey react no mean say you go insult person husband but no be say you just sit down you say person no proof of um, of person take dey insult your husband maybe the person voice no na im make sometimes we the reactor is good to still play their voice record because e fit happen say dem go say dem no talk am but once you play their voice record at least dem no fit deny their voice dem no fit deny like comment now commenter drop you comment you wan do something that one fit um, no I no know how to put am, e fit escape you but all those their voice record is good, if na reactor react to you wey insult you and you wan retaliate please pick their small voice note that part, that particular part pick am use am talk no be say you just on your camera say eh this reactor e dey stab person, who dey stab person for back abeg my people all those one na just to bring um hate or bring um problem for where problem no dey. For me o, as since I start to dey do react um to people video, talk about people video, for there I I dip to dey watch more re um um my fellow reactor video. Yes, I love to watch my fellow reactor video but dis your part wey you sey dem dey insult pesin husband, I never meet dat kain reactor. Maybe I no dey watch that person that is why you need to be mention the person name you tell talk am say na you so so so person like this naija daughter you go continue to dey mention my name because I be naija daughter naija daughter that react you understand many people still dey even dey you know throw back for us many people dey even dey this street this street e hot oo e hot some people dey throw dem go even carry your picture In fact lambozando lambo wetin you wan talk na we no dey even me no dey curse o I no dey curse maybe if I use mistake curse anybody or talk to wrongly I withdraw my word but for me my react no be to curse na to talk the part when I know say e good for my own no be for everybody I fit talk am say e good for my side but for other people side e no maybe e no good you understand. and this one get to talk my sister really po please when you wan address maybe any uh, youtuber because when we wan address any big youtuber we dey always dey put una picture put una name you know to know say na you we dey talk to as i dey do this video now i go put your name put your picture you understand if you wan talk to any reactor please try and put that person picture put that person name e no get anything wey go comot for your body yes e no get anything wey see am by putting people comment Putting people picture, putting people anything for your platform, if your audience, you no tell your lovers, the one wey you love well well say, please o, go and subscribe to this my friend, dem no dey subscribe o, me I just tell you, make una no dey fear eh, if you bring person come your channel, you woto woto am, if you no tell dem say you like am, your your lover, dem no go subscribe to am, dem go just go view am, na only that view dem go, dem no go go there, okay, make una no dey fear say we go pack una subscriber, no na, make una dey give us the credit, by giving us the credit, Put our picture if na me insult you ah biko put my picture eh I go really do appreciate am I go appreciate am say okay na me you dey talk to then I will have the the zee abi the vibe to come out to defend myself na so e suppose to be okay my sister we love you as as far say you are human being wey God create with him own image we don't have right to say we don't love anybody me I love you I like you okay if I if I talk anything wey you no like address me sit down your platform address okay I will I go learn from there. Without you no talk to me, you dey throw word, I no fit learn and I no fit realize my mistake. We are born to make mistake and we are born to adjust no to correct our mistake okay my sister Lilipo na this one get to talk Appreci appreciation is very very good e open more door for blessing for good things okay appreciation is very good and our commenters biko una see and our sister say commenter go give out to this reactor reactor go come outside go dey give out And comment as he give am to her now. This word not correct. No, in fact, e not complete o. Oh. This word get as e be. Reactor still person dey say I dey for big rabbit and dem cook the rabbit. You go use the water take cook food and you eat the food. You say you no fit bite the rabbit. Wetin be the difference? My sister Lily post say commenters commenters go comment for this our reactor person. He say go carry the comment, go use and react. Commenter comment for her own Comment section, she still use am react, hey! Abeg, I come with peace o as that commenter talk, make una no come for me. Eh, na my own I talk, I still drop my own opinion because na wetin my channel dey about be that. I'm here to talk, I'm here to talk, okay? My sister, Lilipo, all of us we love you, we are one. You know the, the street, e hot. That's why I like editorial for one. Editorial say, My sisters, you will understand the street, e dey hot. I bring out, una take. Una talk me I still bring out Ehen na, na we le know this one na dey feed No mean bad Lilipo na so e suppose to be Comment I comment for you use am talk Reactor comment I comment for she use am talk Na the same thing ok If anybody insult your husband attack that person by sitting down your platform put the person picture so that everybody including me the reactor I go use am react Yes If I hear something like that, I will come out and say, ah, my sister, I will play that particular voice when you play. I will play am for my channel. At least many people go take am. No be just say all the no, no dey talk am like that. Okay, biko. Okay, we love you as a child of God. Okay, as you go your room, make you go film for your room. Eh? Daddy say make you go your room. Daddy, daddy, daddy say go your uh, room film me, go film for there. And they do am. Eh? They do am. My sister Lilipo, they do am. I join daddy for that one. They do am. They go your room. Dey go your film room go film for there I know say sometimes we dey tire o but me I no tire reach am o except I wan do audio audio uh, voice I feel like that say hmm, please my people no fail to subscribe join this beautiful family okay join this beautiful family correct me with love not with hate okay drop your comment wetin you think about is it good to appreciate appreciation is it good or react to a uh, react and eh, talk about reactor about those big youtuber i think it's good make dem dey mention our name the person the particular person make dem don just dey say every reactor wetin una think about that una own abi our viewer our commenter please i want that part okay i'll see you in my next video ciao